Nilqagħkom għal programm ieħor Politico. Illum ġewwa l-istudjo miegħi nilqa' lis-Sur Neville Gafa, nirringrazzjak talli lqajt l-istedina tagħna. Mela Neville. Sellimlek l-ewwel ħaġa u grazzi tal-istedina. Mela, tgħidilna xi ħaġa fuq hekk fuq fuq qabel nibdew sensiela ta' domandi. Ah, jiena, issa ovvjament irtirajt minn kull kariga politika li kelli. Qed ngħix eh, u naħdem għal rasi, ġifieri qed ngħix eh, ħajja sempliċi kemm jista' jkun. Mela, eh, inti kont ovvjament eh, wieħed minn nis tista' tgħid fundamentali fil-gvern li kien imexxi Joseph Muscat. Kellek eh, rwol attiv ħafna. Ir-rwol li kellek x'kien eżatt u llum għadek parti inti mill-partit? Le, illum jiena m'għadniex parti mill-Partit Laburista. Kif ħalmetlek ftit ilu, irreżenjajt minn kull kariga li kelli eh, fl-2020, għal daqstant ma nokkopa l-ebda kariga la fil-partit u lanqas fil-gvern.
Ok, issa, inti nafuk li bniedem li titkellem pjuttost open voldri jisu dak li tara ħażin tgħidlu ħażin anka voldri reċentament. E, però hemm issa nies fil-Partit Laburista li huma attivi u għandhom karigi għoljin fil-Partit Laburista, li nies bħalek jgħidu li jew inti traditur u qed tipprova tagħmel ħsara lill-Partit Laburista. Eh, xi tgħid fuq dan inti? L-ewwel net eh, nippreferi li bħalissa jaruni traditur imma tles snin oħra ma tiġix l-elezzjoni tintilef. Jiġifieri lest lest li nerfa' r-responsabilità bħalma dejjem għamilt, jiena kull ħaġa li għamilt u u li għedt erfajtha jiena u ma tfajtha fuq ħadd. Eh, Iva, nemmen illi illi wasal iż-żmien illi l-partit jara daqsxejn eżattament fejn qed jimxi ħażin għaliex għaliex nemmen illi illi qed nitilfu s-simpatija tal-poplu. Naħseb ir-riżultat li kellna eh, ftit ta' ġ- ftit ta' jiem ilu Eh, kien kien ċar li l-partit beda beda jitlef is-simpanija, is-simpatija tal-poplu Malti Għawġi. Eħe, issa biex nidiskutu forsi daqsxejn ukoll ir-riżultat eh, u għafat li da l-partit tilef 35,000 vot tiġi mill-elezzjoni li kien hemm qabel u daf relattivament żmien qasir sentej u nofs tlieta. Issa inti hemm eh, kritikajt kemm il-darba Nies bħal bħas-CEO li hemm tal-Partit Laburista li onestament jien nara mill ġie li rajt post tiegħu li speċi da nies li jien naf ma jaqblux miegħu jew xi ħaġa għalih jiġu faxxisti u dawn l-affarijiet kollha. Inti taħseb bniedem li għandu dik il-kariga irid jipprova jiġbor lil kulħadd taħt il-kappa tal-Partit jew kulma ma jaqbilx miegħu da speċi isma' m'għandniex nagħmbuh itlaq lil hemm. naħseb huwa sigrit magħruf li kemm ilu CEO tal-partitu il-bibien tal-kwartieri, ġifiri tal-ċentru tal laburista inħal u għal-mijiet tal-laburisti li kienu għemmek qablu. Mux għet nireferi għalija, xem għemmin kien ilu jimmilita fil-partit 30 sena u fuqom. Jena forse bħonċi li daqsek. Imma literalment li kif daħal si u dan, bdew jena l-bibien. U l-ewwel ħaġa li kontet nistenna jena sija wara r-riżultat, illi is-CEO tal-partit li taħtu li dan għandu track record li l-Partit Laburista tilef 30,000 vot kellu jerfa' responsabilità immedjatament u jirreżenja. Mhux sal-lum dan sal-lum għadu għadu jokkopa din il-kariga anke meta għandu pressjoni biex jitlaq kemm internament tajjeb u kif ukoll hemm barra imma hemm barra ħalli għax forsi ma il-karattru tiegħu ma jagħtix kas ta' min hemm barra u qalu li ma jinteressax fil-voti. Imma meta għandek inti meta għandek inti ehm, stress u qed jgħidulek isma' itlaq illum qabel għada u tibqa' hemmhekk, allura hemmhekk dit turi jkun bat l-arroganza sa fejn tasal tiegħu dar raġel. U nemmen illi fil-jiem li ġejjin il-partit għandu jieħu stand fuq għad il-bicċa xogħol u kemm jista' jkun issolvi din l-ixxu din il-pożizzjoni ta' CEO ma kemm jista' jkun. Jiena ma narax għalfejn illi kellhom jirreżenjaw biss Daniel Mikallef u Chris Fern. Jiena, jiena, jiena kont nippretendi wara wara emorraġija ta' voti bħal din, li l-amministrazzjoni kollha, tajjeb, terfa' r-responsabilità u jaħarbu 'l hemm hu. Għaliex taqta' individwi minnhom li vera ħadmu u baqgħu jaħdmu sal-aħħar minuta, il-bqija hemm ħafna minnhom illi daw sparixxew. Fejn kienu? Għas il-counting ħolma. Għas il-counting, eh, eżatt, jiena. Jiena l-counting ħolma konċ għaliex ma ħallewniex nitla'. tajjeb li l-poplu mbarra jkun jaf. Din it-tieni elezzjoni li li l-Partit Laburista ma ħallinix nitla' u nkun volontier il-county call tajjeb. Ġifieri, da kif qed tgħidu intom, laqas il-county call ma dieru daw aħseb u wara, aħseb u wara kemm kemm kemm bdew iħabtu rashom wara r-riżultat.
Eh, issa inti għadek kif għattu kolli tinkwieta li fl-aħħar mill-aħħar tliet snin oħra il-Gvern jista' jitlifha l-maġġoranza li hemm. Taħseb jekk il-Partit Laburista mhux ħa jisma' jista' jkun li ħa jiġrilu kif kien ġralu l-Gvern ta' żmien Gonzi? Jiena jiena li li qed tinkwetani ħafna wara dan ir-riżultat ta' ftit jiem ilu huwa illi jidher ċar il-poplu, il-poplu tajjeb, mhux il-laburisti, il-poplu qabad momentum ġdid. Qabad momentum illi qed f'direzzjoni opposta ta' fej kienet jimxi bħalissa mal-partit. U meta l-poplu jaqbad momentum, huwa diffiċli biex twaqfu u terġa' tiġbdu lura miegħek, ma morrux ħafna l-bot. Fl-2008 il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni b'1500 vot. Imma l-poplu hemmhekk kien qabad il-momentum, ġara. Fl-2013, erbaħna il-Partit Laburista taħt Dr. Joseph Muscat rebaħ b'36,000 vot. Laqat ma kienet. Laqat ma kienet.
U mhux qed ngħid li ħajġri hekk, imma iwa jien tinkwetani li l-poplu qabad momentum f'direzzjoni diversa mill-Partit Laburista. u maġġoranza ta' 8000 vot għal min jaf in-numru għal min ħadem. Għal min ħadem il-kampanji kif qed tgħid inti għalija taf x'numa 8000 vot. In-nazzjonalisti teknikament iridu jirkupraw 4000 vot. U jiġu rasim bras magħna. Daqshekk hija faċli li tintilef u tintrebaħ elezzjoni.
Issa, jien nara bħal ma tarenti għax issegwi ħafna, tara n-nies li tipo għajmin fil-fema tiegħi jkunu laburisti ġenwini u onesti, jidhru nkwitati u huma stess qed jgħidu rridu nerġgħu nġibu lura n-nies. Anke Joseph Muscat qalha dil-ġimgħa li speċi ma jifhimx da kif nies bħal Konrad Borg Mangia spiċċaw daw biex kellu jitlaq mill-partit. Daw jixtiequ li l-partit jerġa' jiġi qisu almenu man-nies kif kien, però mbagħad hemm qisu dak il-ħajt ta' dawn in-nies jien insejħilhom fil-verità arroganti li maqtugħin min-nies li qed iwaħħlu kollox. X'taħseb li tista' tibdel dis-sitwazzjoni imma? In-nies iridu jitkellmu iktar u ma joqgħodux jibżgħu? Jiena naħseb li n-nies tkellmu ċar kristall ġimagħtejn ilu, tajjeb, issa sta għall-Partit Laburista, mhux ħadd toqgħod insemmi l-Gvern għax issa dinha kwistjoni ta' partit, ta' partit. Sta għall-Partit Laburista. Illi irraqqas u jipprova ma jibqax arroganti daqshekk man-nies. Tajjeb, u jibda jisma' veru. U mhux iħalli, mhux iħalli lejlet l-elezzjoni u jiena nċempel il-Melkim u jiena nċempel lil Ċikku Tajjeb, għax dawk it-telefonati iktar jurtaw in-nies. U qed tinkwetani wkoll issa x'issa ħjar. Issa bdejna ċemplu n-nies, ok, vera tajjeb minn dil-ġimgħa. Hemm issa ħjar, isma' inti xi ġifieri ma vvotajx, għalfejn ma vvotajx inti. Eh, tajjeb ukoll, ġifieri aħna issa flok ħan ċemplu ħan nisimgħu ħan nippruvaw insolvu l-problemi li għandhom, ħan intimidawhom ukoll issa. Jena, jena dil-ġimgħa dal-aħħar jien irċevejt mijiet ta' messaġġi, mijiet, għadna qas weġib kollha, u kulħadd jgħidlek l-istorja tiegħu. Kulħadd jibża' jitkellem. Kulħadd jibża' jitkellem jgħidlek isma' ara ma semminix ta' imma ġarek hekk hekk Kulħadd jibża' jitkellem. U l-istess l-istess sitwazzjoni qiegħda qiegħda wkoll fl-eżekuttiv tal-Partit Laburista għaliex. Għaliex inti għandek eżekuttiv magħmul minn nies li għandhom kollha ehm, impjieg mal-gvern. Allora dana kulħadd imur fl-eżekuttiv, jisma' u jaċċetta dak li dak li jgħidulu il-mexxejja tajjeb. Eli wasal iż-żmien ukoll li l-eżekuttiv jagħmel xogħlu. U ma nibqgħux nibżaw, ma nibqgħux nibżaw għax jekk nibqgħu nibżaw ħanilfu l-elezzjoni. Jien nippreferi nidher ikrah mal-mexxej jew mad-deputat mexxej, imma naf illi qed nagħmel għal ġid għaliex ma nistgħux nibqgħu mixjin f'din id-direzzjoni milli noqgħod kwiet u nkun ammissjoni tal-iżball.
Eħe, issa semmejt ukoll inti li, għax qisu anke dawn l-affarijiet kważi kollox sigriet, le, jidher li Aleander Balzan kien responsabbli mill-kampanja elettorali. Naħseb ir-riżultat huwa fatt, I mean ir-riżultat huwa diżastruż fil-verità għall-Partit Laburist issa orajt hemm il-Kunsilli marru naqra aħjar però l-Kunsilli il-probabilità għax ikun hemm il-kunsilliera li ħadmu f'dak ir-raħal partikolari u n-nies terġa' tihom il-fiduċja, però jekk ikonna nikkumparaw like with like iktar hija l-MEP election importanti milli l-kunsilli. Issa inti ktibt li dal-bniedem saqsejt propjament mhm. jekk kienx responsabbli dal nies li kienu ilhom ħafna fil-partit bħal Aaron Farrugia, Deborah Xkembri, Etienne Grekku, semmejt Bizibilju Smith. Ma tispiċċaqat. Eh, Spiċċaw daw kollha prattikament tkeċċew bil-pulit mill-partit. E, x'għandek xi tgħid fuq għadi, għax daqi minn daw qed intajru l daw in-nies li ilhom stabilita ħafna kif qed tinti. Aħseb wara the man in the street hekk ħajmur. Forsi jsaqsi xi ħaġa li għandu jieħu bidliet għax hawnhekk aħna tajjeb ngħidu m'aħniex nitkellmu li inti tmur għand il-gvern biex tieħu li mhux suppost tieħu. Dak huwa ħażin dejjem.
Imma li għandek inti bidritt, naħseb eh, kulħadd għandu jkollu Ekku.
Il-faċilità u ma joqgħodx jittallab għand il-Ministri laqqas. Ekku, ekku. Dana jidher li huwa persuna li jaħseb li li hu l-omnipotenti li qed iqis lil nnifsu bħala Richard Kakija Karwana ġdid. Imma naħseb bejn u bejn Richard Kakija Karwana hemm baħar x'jaqsam għax ir-riżultati li kiseb Richard Kakija Karwana fi żmienu laqqas dana dana laqqas f'sentej għax f'sentej da dan l-aħħar sentej tlifna 30,000 vot bih ġifieri hija dana dana qed jippretendi li jkollu kulħadd handpicked minnu f'kull dipartiment, fil-partit, fil-gvern, jiddeċiedi hu min jidħol kandidat u min ma jkunx kandidat, jiddeċiedi hu minn fejn jitilgħu co-opted il-membri parlamentari, jiddeċiedi hu min jispiċċa barra, fir rixafil jew min jispiċċa l-dirittura barra bħal palma kellna Rosien Kutajjar tajjeb. X'qed jistennew ir-Rosien Kutajjar milli jdaħluha? Xiġifieri, xiġifieri fuq struzzjonijiet ta' Leander Balzan Rosien Kutajjar trid titlob apoloġija. Titlob apoloġija lil min? Min għandu jitlob apoloġija issa? Minn ġimmatejn ilu law. Rosien Kutajjar li dejjem kaxkret il-voti l-Partit Laburista Jew għal Leander Balzan li tellefna 30,000 vot. Mistoħbi, inviżibbli, ma nafux fejn qiegħed. Għarrajt, issa, em, mela, inti ovvjament bniedem li bla ebda dubju naħseb tammir għal Joseph Muscat u tmexxija li kien imexxi. Pero ovvjament illum il-ġurnat hemm daw l-akkużi kontri fil-qorti. Issa inti li taħseb li hija parti minna Ovvjament hemm il-Qorti dak imbagħad tara l-affarijiet hi. Però li hemm ukoll di fiha daqsxejn logħba politika u hemm ċertu nies li forsi anke fil-Partit Laburista qed jaħdmu qisu id f'id ma' l-għedewwa li kellu Muscat fil-politika. Jiena nemmen iva illi illi f'dan il-każ li għaddej bħalissa l-Qorti u wieħed wieħed min-nies li huma akkużati huwa Dottor Joseph Muscat nemmen li hemm id moħbija. Tajjeb. Ġifiri, u għenut li jgħodu jiprufaw u għahlu fl-establishment u establishment, u għafaxi tinħeba wara l-establishment. Imma nemmen li għat jasal iż-żmien li nkunu nafu verament dik li moħbija ta' minni. U nemmen, u nemmen li mux parti mill-establishment. L-establishment li għedin jipromovu il-Partit Laburista, nemmen li dik moħbija tista' tkun ukoll minn ġewwa l-Partit Laburista. Din hija l-opinjoni tiegħi, u ġifieri qed nerfa' r-responsabilità tagħha jien. Tajjeb, imma inti saqsejtni u jiena ħassejt li għandi wieġbek dik l-opinjoni tiegħi. Hija nemmen li hija logħba politika perikoluża ħafna anki l-mod kif tara kif tresqu nies il-qorti, però ma xtaqx jidħol iktar. Le, l-każ ovvjament, għax ovvjament. Imma ejja, imma nemmen li hemm id moħbija. U l-qoddim nkunu nafu ta' min li id moħbija. Eh, fil-fatt ukoll hemm l-avukat Dr. Jason Azzopardi li kritikak kemm il-darb inti mhux darba u tnej, però għal darba ta' raġun ukoll, għal speċi anka timing tal-inkjesti u għal jidher naqra Jisu farfeċt biex ġara kollox kif ġara. Eh, Xietaj, u għadi għax biex qabel miħak dan. Eh, Sallem il-doktor għas-soffar diħrix eh, kemm il-darba kanna battibek ġifiri kważi kważi ma naqblu f'xejn. U tinsi xina minnix avukat tal-kriminal, ġifiri bil-loġika ti għaj ħriġ għalijek, għasab u għara avukat tal-kriminal palma u Dr. Jason Azzopardi u l-oħrajn, kem għandhom opinjoni iktar vasta mill-li għandi jena fuq dil-bicċa xol. Eh, issa, u għafat li Muscat kien irnexxilu jirbaħ b'dawk l-ammonti ta' voti. Għax kien tista' tgħid fetaħ il-partit u tista' tgħid il-gvern għal kulħadd, l-ispeċi minn rrid jaħdem. Ħadem. Eh, però jista' jkun mhux kulħadd kellu intenzjonijiet tajbin. U forsi l-fatt ukoll li ħalla l kulħadd jaħdem ċertu affarijiet ta' ħwid li seta' sar kien jiġi evitat kieku. L-ispeċi jisma ħalla l-kulħadd vera jaħdem bla problemi, imma mbagħad ikun hemm min jabbuża bħal dejjem. U forsi hemmhekk il-partit falla li żomm daqsxejn irriedni fejn kien hemm bżonn. Jiena nemmen li f'kull gvern, mhux gvern Malta, Malta biss, imma f'kull gvern li hawn fid-dinja ikun hemm lokal abbużi. naqblu ġifieri dana di mhux xi ħaġa li ġrat Malta biss. Iwa, jista' jkun li kien hemm abbużi, però ehm, jiena konvint li dawn l-abbużi saru huma kollha kollha ma wara dar Dr. Joseph Muscat. Dika dika m'għandix dubju fuqha jiena.
All right, issa, eh, bħalissa, eh, I mean, tisma' ħafna tgergir f'Malta f'għodd li r-riżultat juri. Għandek il-problema tal-overpopulation li ta' kulħadd qed jaqbad ġo xulxin. Traffiku, sistemi ta' dranaġġ li saru mhux ilaħqu, toroq qed jerġgħu jinqalgħu wara ftit. U dan qed narawh f'għodd li vera I mean, il-verità hija fi żmien Joseph Muscat bdew ġejjin ammont ta' barranin, però l-aħħar mm. erba' snin splodew b'mod radikali. U apparti minn hekk erġajn qed nagħmlu deficit mhux surplus kif kien qed isir għax eh, il-pjan dak kien li jsir surplus biex ovvjament il-pajjiż imur il qudiem e, Taħseb il-gvern però issa preżenti flok qed iħares long term tal-affarijiet qed jimxi daqsxejn management by crisis jisu naraw x'jiġri Jekk hemm bżonn daħħal u mbagħad naraw u l-istandards huma li huma. Naħseb huwa gvern reactive and not proactive. Ġifieri u across the board tidher di ġifieri mhux mhux fejn jitlu barranin u fejn jitlu traffiku naħseb naħseb across the board jgħidha fl-opinjoni tiegħi jiena. Ejwa, ejwa kellna bżonn niġibu l-barranin aħna u għad għandna, għad għandna bżonn li jkun hawn il-barranin tajjeb għaliex l-ekonomija imxiet u tibqa' timxi b'dawn il-barranin ma ninsewx dawn qed jagħmlu ħafna xogħol illi l-Malti llum ma riex jagħmlu, però min-naħa l-oħra rridu nisimgħu l-karba tan-nies u rridu nħolqu l-bilanċ. Li bilanċ bħalissa mhux qed isir. Ġifieri minn banda rridu nieħdu ħsieb aħna li t-turizmu jibqa' miexi l qoddim li l-ekonomija tibqa' tikber bħalma kibret fis-snin ta' qabel, però ehm, mhux qed kostu mbagħad għall-poplu Malti. Ġifieri il-gvern irid jara fis-siktar kif ħajoħloq bilanċ bej il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Biex e, e, jista' jkun il-poplu Malti ma jkollux jerfa' mbagħad l-ikbar piżijiet u l-ikbar dwejja. Dina huwa sigrit magħruf li traffiku mhux Malta biss. Min isifer min isifer u joħroġ joħroġ barra minn pajjiżna jarah it-traffiku ma Malta huwa dak li hu. Jiena nemmen konna qbadna triq tajba wkoll fejn jidħol traffic management X'ġara f'da s-sentej ma nistax ngħid. Però niftakru qabel, qabel kien hawn road management tajjeb saru proġetti li qatt ma rajna bħalhom qabel. It-traffic kien iva għamilna żmien ma kienx qed ikun daqshekk daqshekk ta' volum imma f'daqqa waħda qabel forsi kont tgħid ara ħa nipprova niskappa l-ħamsa. Illum fis-siegħa ta' nofsinhar kif tasal San Ġiljan biex titla' lej lej il-Melliħa ma tasalx. Jew viċi versa minn San Ġiljan biex mur il-Marsa fis-sija ta' tnejn u mhux fil-ħamsa. Illum ġej bla ħin. Illum ma tistax tippjana għax kull xejn toħroġ fit-triq ħaseb it-traffiku. U hemmhekk il-gvern irid jar isma'. Fejn inqasna issa aħna? Għaliex qabel ma kienx hawn din il-problema? Fejn qiegħda Transport Malta issa? Infrastructure Malta? Qed jikkoordinaw kif kienu jikkoordinaw qabel? Għax qabel kien hemm koordinazzjoni vera għaddejja tajjeb. Biex saru dak il-proġetti f'qasir żmien u it-toroq baqgħu għaddejjin mhux normali imma ma kienx hawn din it-traġedja. Ġifieri, dan huwa dan kollu jurik li koordinazzjoni hemmhekk m'għadix bejn id-dipartimenti. Għax fil-fatt proġetti kbar kbar ta' toroq. Għalissa mawx.
Għazak. Kollum kim malu u jarġaw jaqalaw wara xarej, tlieta, reġaw voldri. Eh, Kulħaq, tara per esempio water services li jaqalaw fl-istess post fejn hemm triq maluqa bikrejn, ma hemm hemm hemmx koordinazzjoni ta' xejnu. Taħseb li da jista' jkun hekk għax issa domandek ta' malaj li kien hemm il-management li tajjeb jew ħażin, issa taqbel jew le ma' Joseph Muscat, però kien hemm nies li għalmenu kienu jiddeċiedu kienu jafu x'inhu huma jagħmlu fuq ċertu affarijiet. Illum ħabba forsi ma nafx ċertu insecurity hekk daw in-nies twarrbu kollha u poġġejna nies li kif qed inti anke ġol-partit stess jgħidu iva għal kollox. Eh, ovvjament il-pudin imbagħad qed isiru daw mhux kapaċi jieħdu deċiżjonijiet u jaraw. filla. Dikka waħda waħda mill-problemi li issa qed iġhom mhux bħala partit anki bħala gvern. Għax inti eh, raw kif għamlu ħelsu minn ħafna nies li kienu f'top positions u li kienu nies t-esperjenza biex flokom mbagħad iddaħlu nies li m'għandhomx esperjenza tajjeb u li huma jesser ġifieri kol ordni li tiġi minn fuq Eh, titqgħod għalija u mexxi. Eh, mhux hekk l-affarijiet u ġifieri eh, qabel kellek iktar kwalità. Illum, illum ħanix qed iħarsu lejn kwalità, illum qed iħarsu lejn minnu l-iktar l-iktar eh, lejja li lejja. U jekk ma tistax imxi l-qoddim. La fuq livell lokali waqqas fuq livell ċentrali, ġifieri.
Issa kritika wkoll li taqla daqsxejn mill-oppożizzjoni il-mainstream media u forsi anka xi erba' fil-Partit Laburista li Jgħidu li inti speċi għax qed taħdem favur ir-Russi kważi kważi xi aġent ukoll ta' Putin foldieri u jħallsek. Eh, però, efimni, eh, naħseb jiena ukoll jien ukoll nitkellem fuq il-verità li wara sentej tal-gwerra. Efimni, eh, Russja baqgħet b'saħħitha anzi komplet tikber u ġiet ir-raba ekonomija tad-dinja. art ħadu mhux ħażin mill-Ukrajna, volli li ma ġara xejn milli qed tipprova l-Ewropa tbella' lin-nies. Inti di kif taraha però fis-sitwazzjoni wkoll kif taffettwa 'l Malta x'il-Gvern tajjeb jew ħażin qed jieħu t-triq tal-Ewropa wkoll issa, volli li jkun hemm vera elementi fil-Partit Laburista to be fair li baqgħu jitkellmu daqsxejn fuq in-newtralita' u hekk però when it comes to business ġo l-EU kollox iwa ngħidu. Kollox iwa u kollox kollox jiġbdunna l-ispaga tajjeb kontra r-Russja u aħna nimxu nimxu magħhom. L-ewwel net inti aħna bħala pajjiż neutrali qatt ma għandek tiġġed ma' pajjiż enormi bħal Russja. Tajjeb. Ġifieri ir-Russi m'għandhomx jitilfu minna imma aħna għandna xitilfu. Barra minn hekk qed naraw, qed naraw eh, kemm saru sanzjonijiet kontra r-Russja. Min qed ibgħat illum? Il-Ġermanja, l-ekonomija Ġermaniża, kullimkien kisret l-Ewropa kollha. Illum illum ir-Russja hi iktar b'sata minn qabel. Għandha production iktar minn qabel. Hija qed flok qed timporta issa qed jipproduċi kollox huma. Saret kif qed inti l-akbar ir-raba l-akbar forza fid-dinja. Ġifieri at the end of the day aħna Malta x'nitilfu għandna. Għaxek tmur ħazen il-Ġermanja u għek aħna ħamba. Eżattu, eżattu.
Hija relatata.
Issa, għadu kif kien hemm konferenza supposta paċi ġewwa l-Iżvizzera biex issir paċi bej l-Ukrajna u r-Russja, però di minn ħafna nies ġiet deskritta bħala farsa fil-fatt nofs il-pajjiżi li ġew mistiedna jattendu lanqas biss marru, tnax oħra vvutaw kontra dak li dik fosthom l-Indja, is-Saud Arabia, voldri meta tinkorpora għandek l-Indja, ċ-Ċina, I mean Saud Arabia, ħafna pajjiżi Afrikani li dawn huma emerging economies voldri. Eżatt hekk hu. Da.
Koll lanqas qed jagħtu każ voldri x'qed jgħidu dawn in-nies. Taħseb li di fil-verità kienet farsa wkoll għax ma tistax tiddiskuti l-paċi jekk ma ġġibx

anke ta' titgħallem kif iħarsu lejn il-politika huma. Li jħarsu lejn il-politika ħafna differenti billi nħarsu aħna l-Ewropej. U anki di xi ħaġa oħra li xtaqt ngħidlek, mela għandna għandna aħna qed nagħmlu sanzjonijiet fuq ir-Russja. Jien dħalt fis-supermarkets, Kollha issib. Oh, għaj skantat. Li trejt issib. Ġelet, ċikkulati, tal-Ewropa, no kollox. Li ssib hawnhekk, issib hemmhekk. Għaddi bissejja ta' jena. Ġifieri, u għalhekk, għalhekk, għalhekk li żball. Li żball eh, li sar apposta mill-liju, li ju xamlet, li ju ibblokkat l-aċċess għal-medja tar-Russi. Għaliex? Biex jiena u inti, u n-nies t'hemm barra, ma nkunux nistgħu nkunu nafu x'qed jiġri u x'qed jingħad mir-Russja. Mhux hekk. Dina dina l-Ewropa li niftaħru fiha demokratika, għandna tifhimni. Imma ta' tmur hemmhekk imbagħad tara din oħra. Tgħid din mhux din mhux vera. Għandhom is-supermarkets vojta għax hekk hekk inġuha ir-Russja. Nisa mutu bil-ġuħ.
Nisa mutu bil-ġuħ. Tibqa' skantat bil-karozzi li għandhom ġifieri issib kollox tidħol ġo ġo farmas issib kollox ditti Franċiżi, ditti Ingliżi normali. Ġifieri eh, tista' tibqa' tista' titħaq bil-popli, però ma tantx ħajdumu jitqu bil-popli. Dan nes jisu għat jindunaw. Nes għat jindunaw anki naħseb naħseb ehm, kif ġew ehm, eh, kif il-voti li ġabu ċertu partiti fl-Europa naħseb. U rrit
Eżatt, eżatt, eżatt.
Mela, e, però jekk l-Ewropa ħad tibqa' tippersisti fuq daw l-affarijiet is-solid kif semmej tajjeb inti l-elezzjonijiet eżempju il-Gvern Franċiż kellu jxogħol il-Parlament tant kemm mar ħażin filda u kienet ċara Macron għallhom aħna rridu nidħlu fil-gwerra mhm, mhm. ma' Russja, però n-nies donnu ċaħdu issa naraw x'ħajġri mhm. fl-elezzjoni u mill-banda l-oħra għandek Lepen li qalet isma' jaħle prova nsib trattat ta' paċi fl-aħħar mill-aħħar. E, Però jekk ħajibqgħu daw it-tip ta' nies ta' Macron fimni fil-verità mezzola wkoll minn li jgħidula li hu tagħmel, hemm ċans li l-Ewropa ħad tispiċċa fi gwerra fl-aħħar mill-aħħar. Jiena nemmen illi jekk jekk għall-aħres qatt tinqala gwerra bejn ir-Russja u l-Ewropa, ikun kollu t-tort tal-Ewropa. Ir-Russja ilha ilha snin tissaporti, ilha snin twissi, tibqgħux tersqu lejha, tibqgħux tersqu lejja. Issa dal-aħħar sentej ilha twissi wkoll ħafna tibqgħux tagħtu armi, tibqgħux tagħtu armi biex biex biex jiġu attakkati ehm, bliet tagħna u x'qed jiġri. Qed jingħataw, jibqgħu issa Taljani wkoll ħabbret li ħadd tibgħat iktar missili biex jiġu attakkati ehm, Russian cities. Jiena naħseb illi l-Ewropa tagħmel minn kollox biex tinsega gwerra. Jena jena qed nara, ir-Russja kemm il-darba qalet u għajja ngħidu din il-gwerra bdiet. Mhux kif qed jgħidulna in-NATO u l-Western Media. Il-gwerra bdiet għaliex l-Ukreni fl-2014 sar kolb ta' stat tajjeb imħallas mill-Amerikani u bdew jattakkaw ehm, ibliet fl-East u qatlu ħafna nies u dinna baqgħet tirrepeti għal snin. Sakemm. U hemm dokumentarju fuq il-BBC u koll. Ekku, ekku, dik importanti ħafna. Minn irid jara. Dawn huma fatti.
Eh. Ir-Russja damet mill-2014 sal-2022 biex daħlet umbat fl-Ukrajina.
Mela, Issa, eh, forsi u koll diġa għadnija fil-bidu, ma peress s-saqbadna li xju fuq din il-gwerra tal-Ukrajna. Taħseb li il-gvern u eventualment il-Partit Laburista qed jibża daqsxejn mill-li u mhux ħażin U fl-aħħar mill-aħħar qed nagħmlu għadu għal ġejda mir-Russja, x'għana fil-verità r-Russja x'qatt għamlitilna lilna bħala pajjiż. La lilna u qas pajjiżi oħra naħseb jien iva naħseb li fejn tidħol Malta eh, naħseb qed nagħmlu żball li niġġieldu mar-Russja. U qed nagħmlu żball l-ikbar ukoll li qed nifukaw fuq l-Unjoni Ewropea. Biss. Biss, u tajjeb, u qed ninsew pajjiżi bħall-Indja, pajjiżi bħas-Sawdi Arabja, bħall-Iran, bħal kif issemmi l-Iran hawnhekk, jieħdu qata' ara ma semmix l-Iran hawnhekk. Mur ara daqsxejn it-trade agreements li hemm bejn li u l-Iran, u mu veru xejn. Għax tista' taħdem mal-Iran kemm trid, Ovvjament, basta ma taħdimx fuq fuq weapons, imma. Mux jekk, li aħna m'għandniex. Hemm ju trade agreements.
Illum immollek immollek negozjant ġifieri fid-Dipartiment ta' Dwana, per eżempju, isma' nista' nġib xi ħaġa mill-għara ma semmix l Għalfej. Italmu u għalmu l-poplu li mhux veru. Talqux il-bibien għal daw il-pajjiżi illi huma l-futur. Dakku.
Mm-hmm. X'qed nieħdu aħna mill-Ewropa? X'nistgħu nieħdu iktar aħna fil-verità? Qed neħlu ħafna ħin, qed neħlu ħafna riżorsi, qed neħlu qed neħlu opportunitajiet u qed jaqbżuna pajjiżi oħra.
Issa, l-Ewropa trid li l-Ukrajna tidħol ġol EU u jridu jaċċelleraw il-proċess ħafna. Inti taqbel ma' da anka fl-ambitu li l-Ukrajna ilha l-iktar pajjiż korrot ġol-Ewropa ma nafx għal kemm-il sena f'Għoldieri, imma daw f'daqqa waħda jgħidu that they share our values u dal-affarijiet ħafna u kważi kważi Zelensky ġabuh Padre Pio kważi. Enti taqbel li l-Ukrajna tadħol fl-EU, issa speċjalment kif edha s-sitwazzjoni. Żgur li ma naqbilx kif issa jkun ikollok l-iktar pajjiż korrot li hawn fl-Ewropa wieħed mill-iktar fid-dinja u jidħol ġo ġo l-Unjoni Ewropea. Mbagħad però jiena minn banda l-oħra ma tantx niskanta ta' li għandek l-iktar istituzzjoni korrotta li hawn u għedha għedha tinnegozja ma' pajjiż ma' pajjiż korrott, ġifieri I'm not surprised. Ah, mela. Għad tifhimni, però però li lim minn dan xint għal ġewwa mbagħad, xint għal ġewwa u jiena konvint li ħafna mill-pajjiżi fil-verità, ma jrixxuqux li l-Ukrajna tidħol fl-Unjoni Ewropea. Għaliex? Per eżempju, jekk tmur għall-agrikoltura. L-Ukrajna hija pajjiż enormi fejn tidħol l-agrikoltura. Li automatikament ħatkun eżatt, ħatkun qed tassol biex il-budget kważi kollu tal-Unjoni Ewropea ġifieri ġifieri deep daw jien ma nemminx li xi darba għad jiftħu l-bibien. Aha, issa, hemm issue oħra interessanti li ħad iġri din is-sena hija li f'Novembru jkollna l-elezzjonijiet ġewwa l-Amerika. Taqbel jew le l-Amerika huwa eh, wieħed mill-iktar pajjiżi influenti fid-dinja u x'jiġri hemmhekk jaffetwa prattikament kullum kien. Issa l-għażla li hemm hija bej Trump u Biden, I mean, taqbel jew le ma' Trump għax joqogħdu jpinġuh bħala miġnunu tal-affarijiet, taħtu ma kien hemm l-ebda gwerra, taħt Biden ninsabu f'xifer it-tielet gwerra dinjija, dik il-verità apparti qas ikun jaf fejn qiegħed u x'qed jgħid. Eh, inti kif tara x'taħseb li ħajġri hemmhekk? Jina naħseb l-ewwel net iktar ma huma qegħdin jattakkaw lil Trump u iktar huma jiftħulu kawżi resquħ il-qorti iktar in-numri qed juruhom illi sejrin żbaljati u ċ-ċansijiet li Trump jirbaħ l-elezzjoni fl-4 ta' Novembru huma ħafna ikbar milli kienu sena ilu. Tajjeb. Jiena nemmen ukoll li Alla ħares ma jirbaħx eh, Donald Trump għaliex għaliex ehm, jiena ħanamela ċara qatt ma kont nagħmilha qabel. Ħankun sinċir miegħek, però meta rajt kif żviluppaw l-affarijiet dan l-aħħar. Eh, biddilt femti u bdejt nara l-viżjoni tiegħu. Jiena naħseb illi illi id-dinja llum għandha bżonn żewġ persuni partikolari. Donald Trump u Vladimir Putin fuq in-naħa l-oħra. Jiena nemmen li b'dawn in-nies flimkien fuq mejda jiġu solvuti ħafna issues u ħafna gwerer. Eħe, fil-fatt, tifhimni kont ħa nsaqsik jekk jitla' Trump taħseb dil-gwerra bejn l-Ukrajna u Russja jirnexxielu jsolviha wkoll? Kif fl-aħħar mill-aħħar kien solva anke kienet ħa taqbad man-Nord Korea malli telu L-unika president li daħal fil-Korea.
Korea, xi ħaġa tajba għandu. Da bil-fatti, da jurik bil-fatti hu. Ija jena, jena nemmen illi jekk ikun hemm Donald Trump, nemmen illi tinsab soluzzjoni mill-malajr kif qed jgħidu. Issa inti qajjem punt ukoll ftit ilu. E, li m'aħniex inħarsu lej il-futur tad-dinja x'inhu. Mhm. Għal min forsi ma jafx illum parti li huwa wkoll il-BRICS li qiegħda qed tiżviluppa, però l-BRICS di tant kemm hemm pajjiżi ġo fiha li huma kbar li prattikament li hu jibilgħuha waħedha qas tibda bħala ammont ta' nies, I mean art, enti taħseb li għandna wkoll nibdew inħarsu eh, lej daw il-pajjiżi għax jekk mhux ħanħarsu ħantellaw ħajt Żgur li ħambatu l-qudiem, m'hemmx tara. Se jkun suwiċidu ekonomiku. Jiena naħseb li ġa qegħdin tard imma hija ejja aħna ngħidu li għadna għadna fil-ħinija jiena nixtieq nappella l-gvern biex eh, kemm jista' jkun iħares lejn il-BRICS ehm, jimmonitorja kif kif qed tikber eh, jara daqsxejn ukoll ehm, pajjiżi oħra kif qegħdin jittrattaw ma' dawn il-pajjiżi eh, li huma jekk taqadhom flimkien huma l-ikbar maġġoranza li hawn fid-dinja. Eh, u naħseb illi anki minn kif qed ehm, kif kif fejn imiex l-Unjoni Ewropea naħseb illi wasal iż-żmien li aħna bħala pajjiż żgħir ukoll nibdew nfittxu ehm, swi oħra bħal dawn il-pajjiżi li qegħdin jiffurmaw parti mill-BRICS. Eħe, ħa nsaqsik xi ħaġa oħra daqsxejn fuq l-EU. I mean, l-EU trid I mean tidher ovvju li anke eżempju ħa nitkellmu issue fuq l-abort li da jrid jidħol kollu mkien bil-fors u da drittijiet. Metsola kienet malli bdew isaqsuha fil-bidu qabel leħqet dil-kariga irrinunzjat għall-vot speċi biex la tfuħ naħa u la naħa l-oħra. E, inti taħseb jekk li hu ħatibqa' tindaħal ġol-istati kollox irid isir tipo kaċċa, abort, ċnieklu prattikament, erba' tiem oħra naħseb anka x'ħin nħaslu. Mhm. Taħseb li ħadd kompli titlef mill-popolarità u jista' jkun li iktar pajjiżi jispiċċaw jitilqu minna. M'għandix dubju u nispera li wara l-Ingilterra issa jibdew pajjiżi oħra, pajjiżi oħra li jibdew biex jaħdmu fuq exit plan biex jitilqu l-barra, jena kullħat jaf jena minix wieħed minn dawn eh, l-inħob l-Unjoni Ewropea, ġifiri għat maħares leja u s-sektar u iktar, ġifiri mill-affarijiet kif edin jizvolġu, speċjalment fejtlu l-valuri, fejtlu l-valuri, eh, l-Europa spiċċat. Ħanerġa mullek l-ura eh, r-Russja. Meta kont hemmhekk ħbdejt ninduna xi ġifieri valuri ta' familja. X'differenza? Kemm tlifna valuri dal-pajjiż u tlifna l-valuri mindu tħanna fl-Unjoni Ewropea, ħajja ħankunu ċari. Ġifieri, jiena naħseb illi jekk ħanibqgħu sejrin hekk, ħanibqgħu sejrin nitilfu dawn il-valuri, naħseb illi l-poplu waħdu għad jintebaħ illi it's not the way forward. Eh, mela, ħansaqsik l-aħħar domanda. Eh, enti forsi peress ta' fil-Joseph Muscazio, taħseb dan għat naraw nerġaw lura fil-politika, għax hawn min jixtieq hawn min ovvjament jixtieq jara il-ħabs voldri ġiex naħat. Però inti x'taħseb, mhux tixtieq, x'taħseb li. Mela, ara, mela, l-ewwel net eh, nemmen illi jekk u meta Dr. Joseph Muscat jiddeċidi biex jirritorna lura ikunu li ħabbara. Però issa ħammurlek eħe, ħammurlek lem x'nistenna jiena u x'nixtieq. Jien ovvjament nixtieq li jirritorna għal politika, nerġa' ngħidlek it-timing keraħu, però nistenna li jirritorna lura fil-politika għaliex għaliex il-moviment li bnejna bejn l-2008 u l-2020, illum dak il-moviment mhux jitnaqqa ried imma kważi jittiekel. U ir-riżultat li ġibna ġimagħtejn ilu huwa l-ikbar konferma ta' dan, jiġifieri ma, ma, ma naffordjawx, pajjiżna ma jaffordjax li dan il-moviment jitfarrak. U nemmen bir-ritorn ta' Joseph Muscat, dak il-moviment jibqa' jibqa' ħaj u jerġa' jiġi msaħħa bħalma kien qabel. Mela, Neville, nirringrazzjak ħafna talli kont magħna fil-programm, iddiskutejna ħafna temi differenti lokali, l-Ewropa, l-Amerika, tajnik naqra x'tagħmel. Nispera l-qoddim forsi jerġa' jkollna ċans Mela le. diskutu affarijiet oħra u forsi żviluppi li jkun hawn kemm fl-Ewropa, fid-dinja u anka lokali. Nirringrazzja lilek, lilkom, Mario wkoll u l-telespettaturi kollha tagħek. Ah, Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna u ħeġġiġkom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.